דרײַסיק יאר צוריק ווען די דיימאנד אינדוסטרי איז געווען די שטערקסטע אינדוסטרי אין די ביזנעס וועלט, בפרט אין מאנהעטן, יעדער ווייסט וואו פארטי סעווען סטריט, די קומען פון די גאנצע וועלט מאכן ביזנעס קויפן דזשולערי דיימאנדן, איין טאג איז אנגעקומען עפעס א גוי א מולטי מיליאנער א ריזן עושר פון קאליפארניע קומען מאכן ביזנעס, אין מאנהעטן, ס'איז געווען אזוי עלף צוועלף ביינאכט, און ער שפאצירט מיט זיינע באגלייטער, און מיטן זעט ער א זייגער סטאר, וואס ווען דארט איז ביי די שאו רום געווען א זייגער וואס האט אים מוראדיג געפאלן, און ער זאגט פאר זיינע באגלייטער, זעסט די זייגער דא, איך דארף די זייגער, ס'איז א שיינע טייערע זייגער מיט דיימאנטן, שוין מען רופט אריין די בעל בית אין די סטאר, זאגט ער, אנטשולדיגט, ס'איז יעצט עלף ביינאכט, מארגן ניין אזייגער צופרי. וועל איך עפענען. זאגט ער איך דארף עס יעצט. מארגן ניין אזייגער צופרי. דער עושר ווייסט נישט קיין מעשות, א באטאווער, א גוי, א עושר, נישט מער נישט ווייניגער נעמט זיין הענט, ער פארברעכט צאם די גלאז, און ער נעמט ארויס די זייגער, און ער גייט. פארשטייט זיך די סטאר דארט האט מען געהערט דער געווען א סאפיסטיקירטע סטאר, די אלארם האט זיך צופיפן, פאליס איז געקומען. מען האט גענומען דעם גרויסן עושר און מען האט אים געקייטלט, מען האט אים אריינגעלייגט אין תפיסה אריין, א גרויסע עושר וועט איינער גנב'ען. די נעקסטע צופרי נאכן זיין אין תפיסה א גאנצע נאכט, האט מען אים געשטעלט פאר שופט, און דארט איז געזיצן די באבוס אין די געשעפט אויפגערעגט, ס'איז ממש צובראכן א סטאר אינמיטן די נאכט. קיצער מען דארט שרייט אים נו האסט עפעס וואס זיך פאר ענטפערן, ער שטעלט זיך אויף און זאגט מיט א גאנצע חרטה איך האב חרטות פאר געטוהן, איך האב א שוואכע מינוט, איך וועל אלעס צוריק באצאלן, איך האב די זייגער געקאסט צען טויזנט דאלער, איך וועל צאלן נישט קייפן, איך וועל צאלן ד' וה', איך וועל צאלן פופציג אלפים. באצאלן נאך הונדערט טויזנט דאלער פארגיטיגונגס געלט פאר די גלאז, כ'וועל אלעס באצאלן אבער לאמיר ארויס שוין די באס האט געהערט אזעלכע נומבערס הונדערט פופציג טויזנט דאלער, שוין ער האט נישט פרעס קיין טשארדזשעס, ער האט דזשאדזש געפאסט און זיי קענען ארויסגיין. נאך די מעשה גייט דער שופר צו צו די עושר, ער זאגט אים עפעס שמעקט נישט גוט דא, דו ביסט א עושר, האסט דיך פארלוירן פאר עפעס א זייגער, פאר פאר פאר א צובראכענע א ווי א פארברעכער, צובראכן א גלאז, האסט דיך הונדערט זייגערס אינדערהיים, ביסט דיך א גרויסן עושר, עפעס ליגט דא אונטערן נארן, זאגט אים עפעס גערעכט זאגן, אבער זאג נישט פאר קיינעם. זאגט ער איך בין היינט קומט אויף ביזנעס, און כ'האב געקויפט כ'האב געקויפט א דיימאנט וואס כ'האב געדארפט פאר מארגעדזשן אלע מיינע בילדינגס ס'האט געקאסט הונדערטער מיליאנען דאלערס, כ'דארף בארגן געלט פאר עס, כ'פלאן אנצוקומען קאליפארניע גיי איך עס פליפן ווייטער און כ'גיי מאכן אסאך געלט. כ'בין זייער נישט רואיג ווי גיי איך שלאפן דא די נאכט? די בעסטע האטעל די טייערסטע האטעל איך זאל נאר גיין קיין גנבים קומען מענטשן ווייסן פון מיך כ'בין א עושר כ'האב מורא געהאט אבער כ'טראכט אז בעסטע פלאץ איז אין תפיסה תפיסה קען קיינער נישט אריינקומען דארט בין איך סעיף רואיג. וויאזוי קומט מען אן תפיסה? מ'קען נישט אריינוואקן. האב איך צעבראכן עפעס א גלאז, גענומען עפעס א זייגער, זאגט ער, איך בין געשלאפן די נאכט א מחיה, שוין צעגאנגען א גן עדן, כ'האב שוין לאנג נישט געשלאפן אזוי רואיג, יעצט גיי איך אהיים, כ'האב דארט שמרנות א מחיה. מורי ורבותי, זיין און תפיסה איז א גוטע זאך? ניין, ס'איז נישט קיין גוטע זאך. וויי ווען ס'איז נישט קיין גוטע זאך? ווען דו ווילסט נישט דארט זיין. אבער ווען דו ווילסט דארט זיין איז עס ממש א גן עדן אזוי ווי די עושר. ס'דא מענטשן וואס טראכטן, כ'דארף גיין אויפן גאס, כ'בין א ערליכע איד, כ'מוז אראפקוקן, כ'גיי אין עירפארט, כ'קען נישט ארומקוקן, איך בין א תפיסה. דער גוי קען קוקן ווי ער וויל, איז מען א געבינדענקייט דורך מן התפיסה. די תירוץ איז, אויב דו ווייסט די מיליאנען וואס דו פארדינסט דורך דעם, כ'רעד נישט יעצט פון יענע וועלט פון שכר, אפילו אויף די וועלט, דו ווייסט די רואיגע לעבן, דעם עושר'דיגע לעבן וואס איינער האט ווען ער היט זיינע אויגן, ווען ער האט א הייליגע קדושה'דיגע לעבן, דו ווייסט די מיליאנען פארדינסט,